Salam dostlar! Ylym bilim tehnology kanalyna hoş geldiňiz! Bu gün siziň garşyňyza biraz üýtgeşik çykmak isledim. Bu gün sizler bilen bir ak kagyzyň ýüzüne görülmeýän hat ýazmakçy. Wideomyza başlamazdan öňürti kanalymyza goşulyp dostlaryňyz bilen paýlaşmagy unutmaň! Taýyn bolsaňyz geliň onda wideomyza başlalyň! Bu videoda bize käbir gerek bolan zatlar bar. E, bular ütük, ak kagaz, surat çekýän şotka, roboty şotka, mende ýok bolany üçin özüm ýasadym muny. Boş stakan, az mukdarda süt, Hamer soda, ýagny nan soda. Soňra-da suw. Fen bilen etjek bolsak, onda birazjyk uzak wagt sürýär. Şonuň üçin ütük bilen etmekçi. Gel onda taýyn bolsaňyz başlalyň. Birinji kagyzymyzy düzedelim. Goýdyk. Ne görşüňiz, kagyz ýüzünde hiç zat ýazarly däldir. Böyle birinji ütügi toga sokalyň. Nädip gyzdyrylýar hiç. Okey. Bu ütük gyzýança kagyzymyzyň üstüne süýt bilen, birinji süýt bilen ýazgy ýazalyň. Bakalyň nälelik bolýar. Azan okalmana başlady. Näme ýazsak? Eee, bir kiçiräjik bir zat ýazaly. Gysgaça. E, hat ýazma, harp ýazaýyn. Şular ýalak. Okey. Şeýle görkezen men size. Öl bolan üçin azjyk görüp bilersiňiz. Emma kän görülmeýär. Ütümizi gysyn birazjyk. Saldyrjak bolun eliňizi ýakaýmaň ha. Basdyrýas gowy edip. Şo ýazan ýerimize gowy edip basdyralyň. Bu süýtden soňra hamir soda bilen ýazyp görjek. Onda nälik bolýar? süýt bilen ol deňlemeden ol çünki menki ýagly süýt näme bilemok ne görüşüňiz ýaly a harpyny ýazdym görünýärmi görünenokmy onu dogry bilemok şular ýalak kiçiräjik görülýär ee, ikinjimiz Bunu ataly. Şimdi e, nan sodamız nan soda bilen yazıp görelim. Az miktarda nan soda boşalım.

Şunlar ýaly. Bunlar bir aýraly. Ee, size görüner ve çünkü şu an listimiz ölü olan son e, ölük nemedip son renki görünür. Gelin buna ütük bilen yakalayayım. Bakym munda köp wagt garaşdyrmana gerek bolmady. Gaty gowy göründi munda. Şolar ýaly. E, indi sorarsyňyz, bular e, nädip bu şekilde gara näme renk üýtgeýär? E, uglerat bilen gyzgynlyk reaksiýa berýär. Şonuň netijesinde orta çykýar. Ýene-de birini ýazaly. E, bunu aslynda öýde özleriňiz hem deňäp bilersiňiz. E, limonyň suwy bilen deňäp bilersiňiz. Şular ýaly nemeler bilen deňäp bilersiň. Ýani e, reňki soganyň suwy bilen hem reňk deňäp bilersiň muny. Ýani e, ak reňke ýakyn bolan hemme zat bilen, ýani düzüminde ularat bolan hemme zat bilen deňäp bilersiňiz muny. Geliň ýene bir zat çaş ýazaly. Şotka gatdy gaty gowy kelleme. Şular ýaly. Okey.

Sizlere o gysgaça maglumat bereýin. Kagyzyň ýüzünde görünmez hat ýazma usuly biziň eramyzdan öň dört ýüzünji ýyllarda e, Aenus Tacticus harby aragatnaşykda ulanypdyr. E, birinji we ikinji jahan urşunda bu usul gaty köp ulanypdyr. O döwürlerde e, limonyň suwy bilen Kagyzyň ýüzüne hat ýazylyp, garşy taraba gyzdyranyňyzdan soňra haty okap bilersiňiz diýip aýtýarlar. Şonuň netijesinde-de gizli aragatnaşyk habarlaşmasy şol görnüşde emele gelýär. Öňki döwürler beýle gizli habarlaşmalar şolar ýalydy, indi bolsa tehnologiýa gaty ösdi. Olar ýalylarda hiç gerek galmady bu döwürde. Aslynda bu usuly diňe limonyň suwy bilen däl, eýsem ýanky aýdyşym ýaly, soganyň suwy bilen, ýagny reňki aga ýakyn, düzüminde uglerod bolan bütin materiallardan ýasap bilersiňiz, ýagny ýazyp bilersiňiz. Ol döwürlerde dermanlaryň himiki galyndylaryndan hem ýazypdyrlar. Hytaýlaryň-da bir usuly bar. Bu barada Magnez kagyz bir himiki madda batyrylyp üstüne suw serpýärler. Ýagny arassa suwy. Soňra o kagyzy ultramelewşe şöhlesine tutýarlar. Soňrada ol kagyza ýazgyly hatlar okap bilýärler. Ol haty okap bolanlaryndan soňra kagyza gyzdyrýarlar we ol ýerdäki ýazgylar ýitýär. We bu kagyzy birnäçe sapar ulanyp bilýärler. Ýene-de sizlere bu usul barada bir gysgaça hekaýa aýdyp bereýin. Bu hekaýada ýaponiýaly bir talyp gyz Ninja taryhy diýen dersiň synagynda mugallymyna boş kagyz berýär we şeýle diýýär mugallymyna, Şu kagyzy öýüňe äkidip, ýak. Ýakanyňdan soňra çykan hatlary oka diýýär. We mugallymy kagyzy öýüne alyp gitýär. Öýüne alyp gideninde kagyzy gyzdyrýar we ol ýerde çykan hatlary görüp, Haýran galýar. Aslynda gyz ol ýere nahar reseptini ýazypdyr. Ýöne mugallym ol haty görüp gaty haýran galýar we şeýlelik bilen ol gyza ýüz puan berýär. Talyp gyz ol ýerde gadymy niže usuly bolan görünmez kagyza hat ýazma usulyny ulanypdyr. Ol ýerde soýa noýbasynyň ýagyndan kagyza hat ýazýar.